Sí señor, sí señora. Mba'éichapa ñande ka'aru pytũjoaite tapichakuéra kuimba'e ha kuñáva, katuínte ñaiméva hína prendido señal de aire la 95.5 Radio Popular Canindeju, ha upéichante avei ñaime hína Youtube, Popular Canindeju tapichakuéra ojeescribíramo Youtube-pe ñañasẽma hína

Ha ñane departamento gran parte jakuri hina a través la potente onda la 95.5 Radio Popular Canindeyu ha ñane rembiapo katu hera hina Viernes del Folklore. Mborayhu ipotĩrekao pe asirunguera con Profesor Lorenzo, Luis Alfonso, Quiñones, Abel Benítez, mbohapy tapicháma apoyo ajupaitépe. Ikatu hag̃uáicha osẽ porã ko ñane rembiapo. Ha osẽ porãve hag̃ua ñane rembiapo, ñame'ẽva'erã agradecimiento al Todopoderoso. Ja'évo hína ñande Dios Todopoderoso, Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo, ha'e un solo Dios verdadero. Ha ñande rovasa Ñane sãmbyhy Señor Jesucristo ha Espíritu Santo ñanembopy'aguapy ha ñande sy María Santísima avei ñakãhojápe ñanemo ñanemokuarahy'ã ha'e ñanderovasa avei chiruguéra rovy'a penendive rovy'a penendive ko arakuápe rojotopajeyhaguére penendive kuéra Tapichakuéra kuimba'e ha'e kuñáva, katuínte peĩvéva hína prendívo la 95.5, Radio Popular Canindeju. Oñe'ẽa peẽme Luis Alfonso Quiñones ha mbo'ehára Lorenzo Ja ag̃aiténtema avei penemomaiteĩta ha hapykuéri avei Abel Benítez pendesaludáta avei purahéi rory porãme. Ha chéko naporanduséi oĩ la Profesor Lorenzo-pe la mba'éichapa ika'arupytũ? Pórke mba'égui? Ika'arupytũ porã rupi, hetia'e rupi ha ohayhu rupi ñande polka paraguaya, ñane ñe'ẽ guarani ha ñane purahéi ou ñanendive oguhupi Luis Alfonso-pe itapỹi kuarahy'ãgui. Ha'e che naporandu chupe ha'épa oguereko combustible imba'yruguatápe. Abel Benítez noporandu ijepararã oporandúta pórke ndoguerekói oĩngo la ojogua hag̃ua. Ha mbo'eha Lorenzo, che amígomi, che nemaiteimi ñanerendúva ha ñanderechápe. Maitei ndéve Luis ha upéicha Abélpe ha mayma ñanderecha ha ñanerendúvape g̃uarã che maitei ko mba'apoha rendágui eñaiméma Luis ápe ko mba'e De gustoite jajapo ñondiekuéra ápe hína ha ñaiméngo ko'ápe ñandegustángo ñandévo la heta amígo jaguereko a través de esta programación ha nikatúi jaheja chupekuéra amarave'ỹme ha entonces upévare ñaime lui ko tembiapópe ha ja'e a los amables oyentes oĩva hína ja'e chupe tojerure la ipedidos musicales ikatu ojapo ñande a través del mensaje ha ikatu ñanerenói. la línea de la radio-pe ñane renói ha entonce oñe'ẽ ñanendiete upépe. Che ko mbo'ehára ro felicita porque che ko ndovaléi ha'e nde ekende ejeperjudicaha, pero nde ko chehegui regatave ko reju hag̃ua ha'e, porque nde ko jeikuaa ko mba'yruguata erekóva ko nde hepy ejogua. Ha ha'éko ndoguatái la péicha he'i. Ha'éko oipuru kombustiévle, oipuru kuviérta, oipuru hína fréno, heta mba'éko oguereko la rrekisíto la ñañomongetátava la umíarengo ipohýi mbo'ehárape. Nde umía neremensionái pórke poloménoko añeteháicha nde. Nde are'aha avei ereko pe mborayhúvo ñane mba'e teére ha ñane ñe'ẽ guarani ha ñande polka paraguaya ha reime ko ñane renduhára kuéra nde ñofamiliarisa avei mbo'ehára ha entonse nde mía che nahandúi ha aréma ñaime hague ko'ápe ha nunka nde puere nde rei aché ko añogua tanto mil epy combustible che nda'ei ainde roipytyvõta ko Abel katu nde'i ai porque maerã oĩ kui ku la ro'éta aje porque Jahecha voi kolaborar ñande kapasihami la ñamba'apo a la rrádio komunitariape, ha entónse niko che amígo nde peteĩ añetetehápe el amór ojereko la ne retã rehe, ha ojereko la ñane mba'e rehe ha la ñane ñe'ẽ guaraníva. Ha umi aña jajapo, que sí que Ñate ñane retãrayhu ra'e mbo'ehára principalmente nde. Upeichaite Lu'i jahayhu la ñane retã pueblo guakuérape jahayhu ha upévaicha rupi jaju ko programación jejapo oñondive kuéra ha ja'e a las audiencia que omensajea ñandéve ñane renói hikuái ha ñañomongetami ha cada uno he'i la iñi experiencia he'i mba'épa la música la ohayhúva ha upéicha jaha hína ko programación pe Lu'i ha Ñañemongeta puku mboyve mba'ére ndajahai jave lendápe. Ha iporãngo sirũnguéra ha kombo'eha Laurent sóngo tapichakuéra pevalorarã. Che aipota pevalora pórke ha'e hese arénte ko che avei aju. Ha entóse chirũnga ivai hi'ári ñande Rrádio Populárpe ñag̃uahẽ hag̃ua tape. Péro ore umíva umi difikulta che irũ rohejapa de ládo ha roipota ore renói.

ha orehecháva Youtube-pe, ikatu pemog̃uahẽ ore pene ñe'ẽmi. Roipota tapichakuéra. Roipota oresaluda, roipota peñe'ẽ ore, upépe ore roñesentítake noroimeiha ore año. Ha tóda la difikulta oĩhahína ore tapépe, upéva ohasapaitéma orehegui. Manduvi ndaikuarahy porãi akuécha rombyepotĩta garróte hína. Kuña ha kuimba'éva orerenóiramo ha omombe'u ore ohenduseha purahéi.

Mbohapy purahéi rory porã che irũnguéra ñehandúma voi ñañepyrũve ñane rembiapo Viernes del Folklore. Ipahaitépe ñahendúkuri nañanimái ahecha upe che rekoiare he'i. Péva ningo Roque Merelle ojapo akue ha'eteĩ che rapicha ohecha'ỹva ha ndaivutomo'ãi oĩgui hymbahyna mbo'ehára pe. No, pe ango ndaivutomo'ãi jahecha Luis la ñane rekoviare umi ahecha oĩ kunu'ũve ha nde mombyrymi ema'ẽ hína. La papá ou ne ndaguéve otro kalai. Aipo.

Ojerure chupe che abuelo fina ojerure chupe la Marcelina Rosa Rivero ha opaga chupe la un guarani o cinco guarani oime opaga la Roque Menélepe opaga la entre dos hikuái ha la oĩ la mbaraka ombopúva ha opurahéi la Marcelina Rosa Rivero ha hy'aipápe opuraheipa hag̃uarã. Ano ha Marcelina-ko ipuku'i oĩ la

Mandu'i nde ikuarahy po'ãi hakuécha rombyepotíta garrótepe hína avei. Mba'e teko ko karai Felipe Zanahoria mba'e la póte che irũ ha'éko siémpre omoguahẽ la grupokuérape la ñane prográma ha avei karai José Domingo Pereira amoite zóna Loma Pytã departamento centrálpe katuĩnte avei ohendu ha omosarambí avei hína ko Ñane rembiapo mihi tapichakuéra veja'ekue avei hína Grupo Paraguái purahéi avei oronguera escribe lomenondéva ha upe ápe avei heta tapicha oĩ hína oñeinformáva ha ohendúva ha ohecháva hína Youtube ha Facebookpe ñane rembiapo. Ha iporãitéko mbo'ehára pea ha chéngo ahendu mbo'ehára hína. Oikotaha hína iposénso nasionál de poblasión iviviénta. Ag̃aite ñahendúta la Marcelina Roque opyahégui ñandéve. Ha péaco ombo'eha che la chejepy'apy la che ko chembovy'aitereĩ la habitante del país ojekuaa ramo, la ñane gobierno, la ñane gobernante-kue ojepy'apy oikuaase la habitante del país. Péro ko persona di sector di capacidad ningo mbo'ehára. Mba'eve nohenehiséi chupe, mba'eve. Che upéva la chejepy'apy ha oiméne ko oĩ hína Youtube ohecháva, Facebook rupive, ikatúva odekarga hína ko che ñe'ẽ ha omog̃uahẽ a los autoridades tuichavévape la omyakã hína ñane retãme. Jenga'u ra'e jareko la suerte ha og̃uahẽmi la karai Presidente de la República peitépe otog̃uahẽmi ko che pedido. Ndaha'éi ko che mbo'eha, che ko La grásia de Dios areko. Areko la che travahomi, areko la ñepytyvõmi ha areko la che mba'akami ambopu pe yvieha ambopuha rupi. Oñeme'ẽ che la kuake sonseami aje la ambojoapypa opa la che rembiapóndi avei, ha ahopyty la pan de cada día, ahopyty la che ñemonderãmi la ndaha'éi amolahepyetereíva aje, ndaha'éi la iporãitereíva che pu'aka. Péro oĩ Iglésia japicha sector con capacidades diferentes ñane retãpýre, ndohupytýiva mba'eve, ndorekóiva pe acceso a la sociedad, ndohecháiva chupe la sociedad, ndohecháiva chupe mavave ha oñeme'ẽ chupe la teko porã alguno que otro pe son serami cada dos meses. Ha umi ala chequebrando ha iku'ase che la Consenso Nacional de Población y Vivienda ojejapo ramo Upévapa ome'ẽta hína peteĩ buen rresultádo al país y a las persónas con discapacidad. Péva la ipota asẽ la ikatúramo la ohendu la ñande ruvichakuéra ha ome'ẽmi peteĩ repuesta favorable a la persona más deprotegido, sector más vulnerable, pro vulnerable ñane retãme mbo'ehára. Upeichaite Luis ha upévango he'íra pe ñande ya pe ñahendu pe ñane gentekuéra he'i pe reunionha rupi umi a la pe La docegua ohupitýrõnte ohupity he'i. Ha upévango jahasýma Luis, upévango jahasýma ha ko puévlo jerérengo he'i a lo mitã mandi'o jandahapovéima, jety jandahapovéima ha entónse heta jaguereko ko puévlo jerére la péicha oĩva ha jaikuaa la ama día la jaikuaa la oĩva la jurukutu he'i a lo mitã la pyhareve, karu ha pyhare ha Ha oĩ he'ígui, Pyhareve norambosajoi, he'i ha asaje okaru'imínte, he'i. Ha ndoikuaái ika'aru pytúpa osenáta hína, he'i ha ha umícha guángo heta oĩ ha umíango la provléma sosiál jaguerekóva ñande lu'i la ñane ñane retãme tuichakue javeve ndaha'éi kuri guatýpe añónte. Ha heta siuda tuichavehárupi hetave la provlémama oĩ ha upéicha jaha hese hína. Ha upéva la ne kevránto nde ha heta kevránto pe álui. Heta kevránto mbo'ehára ha péva ko la ipohýi ha la ñande travahokue ndaikatuvéima jakaru, nañandepu'akavéima la ñande travaho repykuemi ha uno katu ndai'itravahoi voi. Ha la ñane governánte ko mbo'ehára Ha'ete va'icha hína la ojapopasa ñandehegui mendígo. Upévape la ñanemondo hikuái. Pórke ymavéngo tapichakuéra omba'apohára okarúva'ekue la itravaho orepykuégui. Ndaipóriakue yma la teko porã, ndaipóriakue la tersera eda, ndaipóriakue mba'evete benefísio ni merkadería ñeme'ẽ lo polítiko, ndaipóriakue la ymave. La tapichakuéra paisáno paraguáyo. Opa okaraygua ha ndaha'éiva okaru va'ekue itraváho repykuéi, imba'apo repykuégui. Péa kuehe ára tres de noviembre, el general Letrone ocumpleaño, ha che amigo oĩta tapicha okaru va'ekue la imba'apo repykuemi ha ko'ág̃a ko pe travahomi oĩ sa'i omitã oguereko mbo'ehára. Ha. Persona en línea, Luis. En línea mba'e la porta kiru. Vachamiõ. Pota jepe oñakãity la ne rendue. Mba'eteko hína.

Upe'áko ñande jahasa va'ekue mante ñeikuaa ha che amígo che ko pe akuaa'ỹa ha'e aína la yma ko ñande jakaru va'ekue ñande traváho repykuégui. Chéve chemandu'áma che ambopu va'ekue yma la mbaraka apurahéi lo mitã menda pa'ĩ ku la chevale aje, péro akaru va'ekue pe che mbaraka ambopumi pepurahéi vai pa'ũ pa'ũgui lo mitã ndia'i che avépe kumpleañohárupi, Lo mitãmi jinetéro, tapichakuéra he'e orahéro, ombojy aka'a, etansiéro, okopia patoty, ou ko kurguaty vaje ha ojapo pe enkuéntro, ha upe apa'ũme ome'ẽ che la platami hikuái ndatuichái, péro upéva reakarúva ko che traváho repykuére, ha ko'ág̃a ko mendío la ojapopase añandehegui ko'ã ñane governánte re'úme. Sí, señor. Eh, Rodríguez, Rodríguez nara'e góme.

Ha oĩma chiru ha. Ah, bueno, suerte, suerte mando que venga, bendiciones amigo. Ovy'a rendive. Bueno. Ha péichako mbo'ehára ñane amigokuéra hetágo ko ñane rendúva oĩ hína, ha hetágo ko ndaikatúi okomparti ñanendive pe pumbyry ñe'ẽme. Ha entonce ñamog̃uahẽ chupekuéra peteĩ vy'apavẽ ha ñandéko jaju ko'ápe. Ñahendukao ñane rapichakuérape puraheimi ha ñakompartívo vai algunas cosas, algunos opiniones, algunas experiencias de algunas personas ndie. Ha entonces ningo iñimportánte ambuehára. Upéicha Luis ha ñane amígoko oheja nde kárgope la imusikáva ha ave réra orekóma preparádo chupe he'i. Orekóma preparádo ha ko Petró Kapelúpe katu. Ñane rendu húma hína Silvio Chaparro, oĩ Rey Velázquez, Sigue Román, el cojudo kuruguateño Lino Contreras, umi oĩmbaitéma hína upépe ha vai Elvio Paleta Cáceres, hembireko doña Julia Domínguez-ndi, oĩma avei hína japysakápe hikuái ñane prográmare. ha heta tapicha, oĩ hína ohendúva ñane rembiapo, ha Abel Benítez peina ohesajopy marandu rembiapokue, ñahendúma purahéi ipichite, he'i asy.

Torore, torore purahéi, he'i ñandéve Trío Paraguay tre. Ha upéicha avei ñahendúkuri Marcelina Rosa Rivero, péva opurahéi ñandéve Roque Merelle ha'e voi ojapo va'ekue ha ha'e jey opurahéi ñandéve mbo'ehára. Ha mokõihápe ko ñahendúkuri che rruida porã, mba'éiko upéva la nde erei? Héẽ, upéva piko oĩ aĩ ra'e, he'i piko oiména mokõi. Héẽ, upéva piko oime aĩ ra'e, he'i jeko la oiména mokõi. Upéicharamo oje'e. Amado Olmedo opa ojapo va'ekue chirũngue ha opurahéi ifranca oral, los latinos. Ha iporãite chirũnguéra roha'arõla pende mensaje, pende audio al 0985 95 95 88. Mba'etekóiko chirũnguéra, mba'éichiko peikomi. Che chemba'éakatu pealo kuñáme g̃uarã.

Ñambovy'a umi mitãme, pórke heta la pla... Gusto del Guayno hai. Héẽ, la plaguéongo heta oĩ una semána, heta oĩ la ñeñembyheta la polítikare, ojoja'o lo mitã por rrádio, ha ñande ndajajui upevarã, ñande ndajajui jaja'o mavavépe, ndajajui ñame'ẽvo peteĩ krítika ofensívo, síno múcha vése ñañemongetamimi aĩ upévare, pórke jaipota la kámbio, jaipota la mehoría la ñande puévlope, ñane departaméntope. ha ñane retãme ñauplántela jaipota ñande mbo'ehára la michĩmi jepe okambia oho la tapichakuéra ojupia la governante añe la ko'ág̃a ko he'írõ mitã jarekótamaha catorce miembro de la junta departamental jarekótama mbohapy diputado he'i jareko ha ikatu jareko senador rave ha hi'ãitéko umía la Ome'ẽ hag̃ua tei fruto importante la ñane pueblo-pe ha obeneficia ha toprogresa la ñane pueblo mbo'ehára. Ñande upe ára ñaipotã, upe ára ñasoñáva. Ani lo mitã la oñembyaty la oñembocargo ha ogana sueldo ha ndojapói la hembiaporã la ipueblo-ndi, ndojapói la gestión ha ndo'oikotevẽva la sector-pe, ndoacompañái. ha ndojejapói la pe gestiõ okorrespondéva, umi ág̃a rejipota ñande oiko, ñandéko ñaipota omehora ha ñaipota mandu'a porã la ñane governánte distritál, departamentál ani nasionál. Péva la jaipota ñande ha entónse niko oñeha'ãrõ ha kua la ipuévlonte okonvivi ha ojapo porã la itraváho ha ikatu hag̃uáicha ovenehencia ha oĩ konténto la ñande pueblogua. Ni la peteĩ sektónte oĩ la konténto ha más de konténto. Ñande retãve ha la pobreza extrema tuichave oho, upévarãko la ñivotã ambueha ha la ikangymie. Upeichaite Luis ha upévango ha'e hína la ja'évo la política, política sana he'íko ñahendu alguno he'i ha ha la término políticango iporã upéva, upévango ha'e la servir, Servir a la ciudadanía ha ani la ojeservi la puévlore, ti. Pechagua ñande la heta la jaguereko a la ojeservi a la puévlore ha entónse ha'e ndoservíri la puévlope. Ha péango ojapo va'erã la gestiónes, ojapo va'erã la akompañamiénto, péa la misión del polítiko ha Ha pe, pe ángo heta oĩ, ha upe ángo ko'ág̃a jaguereko la oportunida, he'i'a lo mitã hína Luis ko lista. Abierta. Abierta he'iápe, upépe heta jaguereko la jalehi hag̃ua la ñane candidato oĩva ha, eh, ha ikatu la javota la diferente movimiento peguáre, ikatu javota hína ndaha'éi la peteĩ movimiento pegua memére la javota, ha upéva heta la candidato jaguereko la Ñande departamento-pe oĩ hetaiterei la candidato a diputado, ha apeágui ingo tres la oikétava hína. Tres diputado la oikétava hína, ha oĩ liberal-pe heta candidato, oĩ colorado peteĩ movimiento-pe heta ha otro movimiento-pe oĩ upéichante avei ha. Ha upéicha avei la Junta Departamental-pe g̃uarã, kási de káda distríto oĩ la kandidáto hína ha ha upépe catorce la oikétava hína ha ha haimetemete la un un concejal departamental por distrito la oĩ hína la idistritoguáre ovotáramo la hénte la ovotáramo Entonce la oikéta upéicha hína la un concejal departamental por distrito ha umíango la umíango la escapa de la jalehi porã la oservíva'erã ñandéve ja'eháicha omejoráva'erã la ñande distrito, omejorárã la ñane departamento ha ama día toĩve fuente de trabajo ñandéve g̃uarã ha ja'eháicha je'ive hína la fuente de trabajo oĩramongo Pe ñande ry'ái repykuére jahasa porãta ani la ñaha'arõti la limosna de del gobierno. Upeichaite mbo'ehára ha nañanderetaietevõ ko ñane retãme la umíchama jaiko hag̃ua ha jeha chamigo mi pechako jaha hese hína. Ha iporãsio, ha ñañemogetãmína ni mbo'ehára pe gigante programa navideño pe ako jareko avei hína mbo'ehára ha ñahendupáta kaitei na Abel. Ha jaikéta nandijejey purahéipe ha upéi ñehendu upéva che asẽ imíta okápe hína. Ha miéntra tánto tapicha ñaime heta ñande rapicha oĩva pe mbo'ehára mba'apóva, oĩ komersiánte, oĩ avogádo, oĩ mekániko, oĩ karniséro, oĩ doytór, oĩ odoytólogo, hetãko oĩ la mba'apohára ja'ekóva hína ko ñane kuru guatýpe. Entóse umívandy ñañomongetamimietéta hína mbo'ehára ñag̃uahẽmimíta hendapekuéra ikatu hag̃uáicha ome'ẽ la jopói, La ñanerenduharakuérape ha el nueve de diciembre guive ñande alomoho jahátama hese hína hasta el veintitrés ka'aru pytũ jajapo hag̃uáicha la contacto con los oyentes, con los amigos ha la ñane premio-kuéra ñantrega hag̃ua ág̃ape el veinticuatro pyhareve mbo'ehára. Upéicha Luis ha upévango ha'e la idea jaguerekóva hína ha pévango orrekeri heta movimiento, heta tiempo, compromiso jaguereko ha ñakumpli va'erã ha upévango Luis la ñande la ñandeajudáma iye la comerciantekuéra ñane volunta la jajapo hag̃ua pévape, pévape esfuerzo ha ñakumpli hag̃ua con los oyentes y con la ciudadanía en general. Radio la ohendúvango he'ia la lo mitã ha'e la hénte más humílde la ohendúva la radiokuéra hína ha umíape g̃uarã rregalorãngo ñande la jajeruréta hína la negosiokuérape la kása komersiálepe, ikatu hag̃uáicha entónse oreko la insentívo la ñande sosieda ha ohasa hag̃ua peteĩ dígno Navidad ohasa hag̃ua kon su família entónse kon su prémio. Iporãiteĩ mbo'ehára, péala ñane sueño ha topasy ára ohasávo ñañepyrũse ñaine katu hag̃ua icha'nga el veintitrés kára ropytu ñamohu'ã ha el veintidósg̃a peteĩ vrindi'imi katu ja'ekuaa péanga con nuestro amigo Abel ha ñande ha ikatu vai ñande director Arturo ha upéi katu el veintitrés kára ropytu ñaentregáma la hag̃uáicha la ogana ja janohẽma hag̃uáicha sorteado ha pyhareve veinticuatro Abel jaentregapáma hag̃ua Con los amigos de Abel. Ha iporãite ko chiruguéra, jaje'ói vy ne rendápe angirũ Abel, ñahendu jey purahéi ha upéi katu ñahendu mianga michimi ñane gigante navideño 2019 pe guare.

Cuarteto veno Antonio Aguilar imba'epu'aty guasúre dúo Móra Viñalba ñahenduparamoite hína mbyju'i pe pohũmi. Péva ningo ojapo va'ekue Darío Gómez Cerrato ha purahéi ogueru ñande ko'ág̃a Dúo Mora Villalba, ñehendu avei ku igrúvo Gómez Moray, ko'ãva oikónte va'erã voi, he'i Flamiño ore mbo'ehára. Ko Gómez Moray ningo ndahéi chéve ko ipu'ahéi mbo'ehára, ndaha'éi che ko Gillo Gómez purahéi. Ko Flamiño ore heta la opurahéi ha'e péro ndaha'éi che, ndaha'éi che g̃uarã. Hetápe outa la Gómez Moray, péro che la chedutave a Quiñónez Moray, Pe hace la se mayor ídolo la ha'e entre los flamiñore ñahendútamo mbo'ehára. Cada uno he'i su gusto he'ingo, pero... Sí, upéicha Luis upéva ha upéingo Gillo Gómez osẽ chugui ha oforma la i conjuntorã ha'e la Mba'éichako Tovatĩme. Tovatĩme oforma la ikonhuntorã ha'e ha ifamóso vai la iduo ikonhunto ifamóso ha hi'éxito ha isla pévape grúpo. Ha upéicharamo Lu'i heta jaguereko la grúpo musikál la ymavéngo la fiésta de konhunto umía ou la. Oaitúa la radio La Voz de la Cordillera de Ka'akupépe, oaitúava ou la Kuruguatýre la fiesta ha ñane amigo Leonor del Valle Torres la representante de los conjuntos. Ha upeichahágui ohary kytykyty ai hese tóngo lo mitã he'i. Hehe, ha mba'éiko caballo negro tĩva to'ouva'ekue Alejandro Deni. Alejandro Godínez ou caballo negro-nte. Ha ou heja chupe lo mitã jepopyhýva. Opyta jepopyhýre ha'e. Eh, ta Alejandro Godínez-chea. Ha iporãitéko mbo'ehára ñanemandu'ami gigánte programa navideño dos mil veinte, jajapóramo guare ko'ápe el veintidó, ka'aru pytũ, kon Hugo Domínguez ha don Torío Maréco ñanendie ñahendumína Abel ha jahechami vivoite tapichakuéra ñanemandu'ávo, karai Torío ha'etévaichante oĩ ha ñanendie hína. Ñaimetéma oĩ che irũ. Entonce ha'etéma oĩ imbo'ehára, péina ko ka'aru pytũme oĩ ñanendie hiñãi ñande Radio Popular Myñandejára, karai Toĩ omare ko mbo'ehára. Oĩma oñe'ẽ hag̃ua che Luis ha'e ha che saludo chupe jey de vuelta don Toribio ha bienvenido al programa don Toribio. Gracias Luis, gracias Profesor. Ha avyaiterei aju haguére pende rendápe ko ka'aru pytúpe ajépe añakompartimíva. Ha tuichaitereímava'ekue ko pejapóva hína la audienciakuéra ndive ha ahendu jepi voi káda ijami chéve ajépa ñande programa. Ahendu ha akomparti avei ha heta oñehendu Luis ha Rosol ha iporãvo péva ñandeko ñaikotevẽ mba ojuehe ha pe trabajo pejapo pevéngo inkomparable porque por voluntad propia avéngo ndaipóri la ja'e chupe jopói mba'e Ha péro pehayhúgui la rrádio, pehayhúgui la ojentekuéra ha peme'ẽ pene tiémpo ha peávo tuichaiterei mba'e. Ha la hénte ja ojepokuaa voi pórke nde rejapóma unos kuánto áño voi Luis ha nde avei iprofesór hína, ha péa orembovy'a. Ha.

Ñemuha rendakuéra okolabora ikatu hag̃uáicha oĩ la prémio hapéva otuichaiterei mba'e Luis ko pejapo ape'ẽsĩ ningu guarani ko'águi ni peẽ pe ko ja'esói ñande ojentekuéra ñande ñande rayhúva o ha especialmente peẽme ajépa i ome'ẽ ha upéva jadistribuijey ñande ave Entonces péa áre che agradecimiento ndéve Luis ha ndéve he'i Profesor Lorenzo. Upeichaite Don Toribio ha che ko ha'ekue Profesor Lorenzo-pe jajapo kokuy pe campaña-pe ñande ñamo celular pyahu hag̃ua ko ñande radio ha ha'e mbo'eha Lorenzo-pe che la ndoñekolavoraiamo ko año-pe la ñande radio nañamotelefono pyahúiramo ndajumo'ãi ajapo la gigante programa navideño Ha'e ko idontorio, ha ha'ete ku upéva lo mitãme oñatõiva, ha sapy'aitépe lo mitã omoĩmba la ñande rrádiope la iteléfono repyrã, omoĩ lo mitã Cristian Domínguez tojogua la káblepa áudio ha iñoitépe ojoguákuri. Ha entóse upévare mbo'ehára ndive oñomokyre'ỹ jey idontorio kesĩke la oyénte ohayhu ra'e la ñande rrádio, ha ko'ág̃a ko más de cien partisipántema oguereko, más de cien, cien árima oguereko. Ko'ág̃a lo mitã ha'ete ku Ikãi guetõva hína notorio, nohenói guasúi hína, péro ikatúko oiméne lo mitã okareramíti ibatería mba'e nojeprepara hína, ohenói hag̃uáicha, ikatu hag̃uáicha opartisipa la ñane premiorã, mokõi mbohapýipi ndomaguata ñande, heta prémio porã jarekóva. Entónse tapichakuéra odepende pende héntema, cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Perukápy la pende áudio, pene mensáhe ha peneñehenói, ápe ruime don Torío Maréko ha oĩ don. Lorenzo Galeano, Abel Benítez, Luis Alfonso, ha'e penúltimo día del programa, penúltimo día del programa si no ko'ẽrõ oñamohu'ãta la ñane rembiapo El Gigante programa navideño opaitéiva ne tapicha rehe noñehína. Buenas noches los amigos. Eh, chépa ha noĩndive pyahúi a participase de la sorteo. Mba'éichapa nde réra amigo? Freddy Vera. Freddy Vera. Sí. Ha pe mbo'ehára Lorenzo he'ika nde hína último número de su cédula, he'i. Setecientos enteros. Setecientos enteros. Sí. Ovale mitã Freddy che irũ ha quiere decir que pehendu upéina la ñane programa, entonces ñamombe'u, sí, ñamombe'úkena ñane amigo kuérape ha ñane amiga kuérape nde imeha rupi, tohenói tapicha kuéra to participa porque último ko'ẽrõ jarekóta, tei aja Penúltimo día, ko'ẽrõ ñamohu'ãta ha heta prémio porã jareko jakomparti hag̃ua ñane ñemoñarekuérandi ág̃a el veinticuatro ka'arõ pytũ. Aguyjénte mi amígo Freddy. Ha che avei ndéve los amígo. Luis, Facebookpe jahechávo. Vale. Facebookpe jahechávo ápe ñanderecha hína ñanerendu hína profesora Juana. Ha'éngo ápe ko Kuru Guatyguá, péro oho imemby oĩ pe Alto Paraná Iruñare ha oruka ñande la mensáhe he'i ñandépecha. Hermoso programa saludo y abrazo desde Iruña Alto Paraná y feliz Navidad y un próspero año 2021 y muchas bendiciones he'i. Upéicha avei ñanderecha hína che rajy Rosy Galeano saludo chupe ko programación guive ha avei Toribio o comparti avei la ñande programa. Ñande programa ha'éngo heta iñamigo avei ha okompartíma avei ha entonce ñande saludo jey la iñamigokuérape. Ko Ale Mbo'ehára Lorenzo ha ñaime kuaave tapicha hína ag̃eite oguã heta ñane rendápe Hugo Domínguez, he'i kuri outaha ha'e oúma ha'e voi ogueru la premiorã ha'e voi ogueru ha entonce si oguáne ñane renói jeýma lo mitã hína maiteipa angirũ mápa ore renói.

Ha'e che vecino hína ha ohecha ha ohendu hína internet me imba'e tekóva ontorío hína. Iporãitereíngo Luis ha javy'a pesa opartisipa lo mitã hína ñe'ẽmbyry hapeágui iporãha heta osuma oho ha'ekuéra ha ape'águi igusto. Pe audiencia cada día oñenereno oñemboty ñandie ha jajapo hendie kuéra programa rupi. Jajapo hendie kuéra ha mbo'ehára oúme umíta ñande la ome'ẽva hína la ijopói ha oña aumentave kuate día David día ha ome'ẽta vai la i premio rã ko'ẽrõ rã he'i. Entonces iporãvéntema pe hína mbo'ehára ha ñanerenóima lo mitã hína oñeñangue kuéima ñane amigo kuéra hína. Buenas noche.

Tori oikuaa paóri purahéi. Oikuaa paóri tori ohéi. Oale. Oĩma Feligirũ ha oale tapichakuéra. Mbo'ehára opytánte hína la ñane. La premio jaguerekóvango ha'e Luis Julio Jardinero. Toro Pytã. Toro Pytã. Péva ome'ẽ cincuenta mil guarani. Ña Gregoria Ramoa, comedor Mercado Municipal pegua, péva ome'ẽ ñande ñambichýarã he'i ha upéi jarretiráta.

Despensa Sol Naciente peteĩ canasta de Navidad iporãvape aja og̃uahẽma Luis. Vamos, og̃uahẽma ñande ape. Luis Domingue, Vale de Asado. Vale de Asado ñande ajukuévo. Péva ko'ẽrõ ojaguerúta la Vale. Ha Don Hilario González, péva katu omoĩta Taĩ omoĩta la ipaladarã la ndoguerekói ape ha'e omoĩta dos personape la paladar. Esa upéicha he'i gratiete he'i. Gratiete pea. Ha doña Daniela Machuca ome'ẽ ñande diez pan de Navidad pea ja oĩ va'ápe, ja reko va'ápe. Junta de Sanamiento Curuguaty, una canasta de Navidad pea omotenonde Profesor Luis Barreto ha jaguereko va'ápe. Empresa Doce de Marzo de doña Aurora Gómez de Morel, péva ome'ẽ peteĩ icanasta de Navidad ha iporã la icanasta de Navidad Luis jahecha. Ñae, kóma aĩ ave. Anohẽsete péva che. Añemane. Ferretería Morel, Ever Morel, péva ome'ẽ ñande una canasta de Navidad, péva ko'ẽrõ jaguerúta. Ah, ko'ẽrõ jaúta. Taller RD, Taller de Moto RD, Rubén Día omotenondéva peteĩ premio sorpresa mbarete porã ha upéicha avei David Día Taller de Moto-pe orekóva avei ha'e peteĩ jopói mbarete porã ha iñuhẽta ñande. Ko'ã ojeretiráta he'i che David teko ka'arúpe okonfirma che si ekeko oĩmbaite marã ñane premiorã mbo'ehára ha ndajarekopaitéi tĩ'ápe pe ojakãsi ko'ẽrõg̃uarã ja oĩmbaitétama ha entonces Ñasorteáta ha'e tapichakuéra oúta el veinticuatro pyhaheve ogueraha ha ovy'aitereíta pórke ndaivai imaravetiánte oĩ ndaha'éi naiñinferióri hína la ipremiorakuéra, la ogueraha lo mitã ndoĩ oguerovy'áta hína mbo'ehára. Upeichaite Luis ha prémio porã jaguereko ha entónse oĩ entusiamáva la ñane ovénte Luis. Jaguerekóma sérka de cien persónama la opartisipáta la sortéope. Jarekóma. Ojarekoitéma oĩ. Ha jahekovéta. Ha entonces niko javy'aitemi che irũnguéra péicha la audiencia, la mba'apoharakuéra ñanepytyvõ. Ojalá Tupã Ñandeja oipota ha ñanerovasa ág̃a otro año tuichavéta jajapo la ñane programa hetavéta ñanepytyvõhára, heta ñanemoirũve Tapichakuéra, a pesar de la pandemia, a pesar de los tragedias, ko tapichakuéra péicha ñanepytyvõ hína mbo'ehára ha iporãitéko pe amba'e tekópa haber naipoipa nde opoipi mensajemi ne ndoguiete hína, ndaipóri mba'eve ha ñahenduve napurahẽivo che ko'ã ha Ko'ãve ñanderecha hína Eva López Prado guéi guivéi ha he'i ñande tape hasaporãite he'i ñande Luis porã pene programa he'i. Qué bien. Porãitéi kóva. Mba'éiko oikopa ñane amigokuéra, ñane amigakuéra oĩva España pe y mba'éiko oikopa la mba'éiko ku ñane noiete amigakué Sol mba'e niko Ortega. Sol Ortega. Eh, Martínez Ortega, Ortega osẽ guã Martínez Ortega o Ortega oĩ hína, mícha hína. Ortega Martínez. Ortega Martínez. Ha'ekuéra niko ñanderecha miramboite mombyryetégui España y Família Chamorro ojetopa hína España-pe, Meneko ha'ekuéra iro'y ha Bamea Kawkai ohe'ẽva hína mba'e ha osẽ mérõ okepáma hikuái mérõ aja opa ypota jeýva hína. Okepáma hína iro'ýpe ha upéva aja okepáma hína nañanerecha avei hikuái lo iko inviérnope. Nahánilla, achiki'ĩkikuérama hína la asúnto. Iporã, Abel Benítez, apyka ñangarekoha viechirũ

Kévo che rendakuépe otro kalai va'erã aja. Ha upéva oñeha'ã avei después. Ha Pablo ojehúta asẽ hína. Oĩma amigo ha mba'épa ñande audio va'erã. Ha upéi tape. Oñehendumo'ãiva partido final nacional copa Paraguay rehegua che mandu'aragua hína Will Rodríguez. Upéima teko escuela pe amigo ikatu ñahendumi Nino Bomberé mba'esevéima che sy ikatã Nino Bomberé Jorge Foy. Nino Bomberé nda'esevéima che sy ikaha he'i. Oale che irũnguéra ha mba'éiko he'íña nde óra hína mbo'ehára trese minúto he'i hína. Ha jahamiñétava asẽ la nueve y médiape aja avel, tápa jahátama? Jaháta la nueve y médiape? Bueno, nueve y média avei. Iporã tapicha ha ikatu jarukavéla ñande áudio ha ñanepurahéi jerure ha péina avel veníta ja.

El cinco de enero ñasẽrã kuru guatýgui. Ko'ág̃a ñasẽta lokoive. Ñasẽta a las tres de la mañana. Ha ajahag̃uahẽ hag̃uáicha moõi pipa nde José hína Valenzuela-igui. Valenzuela-gui. Valenzuela-gui. Ha iporãite, ha oiporamo jaje'óima aveve rendápe ñahendúma peichaite he'i apurahéi.

Ha'etéma che irũnguéra ha iporãiténgo péinako la nueve ha'e jahechami nueve dieciséis minúto. Ha iporãitéko te'iagua tapichakuéra viérne del folklore, péina romohu'ã ha ni nogo meve jahejáta ñande hapykuérape mbo'ehára jahakuévo. Ha Tupã Ñandejára ipu'akapáva tohoasa, toisãmbyhy, tombopy'aguapy Espíritu Santo, ñande sy María Santísima avei. Ha tãi iporãitéko ñande noviembre mbo'eha, cuatro de noviembre teria, ha tãi iporãitéko ñande noviembre ha ág̃a vierne piko el once, Once noviembre oúva pe tái aju jey nomomba'a pohã rendápe ha ajajotopa porãmbaite jey lo mitã nde aja mbo'ehára. Upéicha Luis ha ja'e ñane amable audiencia-pe ñaime jeytaha hendiekuéra ỹa próximo vierne las ocho karu pytũ guive ha la ikyre'ỹvo la ñane audiencia ko ñande las diez pe la compromiso jaguereko la con la radio ha Ha upéva entonce odepende la ñane audiencia kuéra la ikyre'ỹmíramo ñanekyre'ỹta avei ñande ha la ñate'ỹ ijapa tiko he'i a lo mitãrõva entonce jaháta chupe las nueve ra sa'i pende. Upeichaite mbo'ehára ha el once de noviembre niko ha'eta hína día de San Martín, entonce Martín ha Martina kuéra Upe día pe isanto ha che katu che ru hekove jey hague karai Anuncio Alfonso okumplíta hína treinta y tres áño. Upe díape ág̃a añomongetamíta hína ñande portál Kuruguaty Menondejára Elías Cabral ni ikatu hag̃uáicha upe díape che pytyvõmi haguẽte che reko haguégui amo che che rogakuégui aha hag̃ua ajapo peteĩ reportemi upe díape amombe'umi hag̃ua la audiencia aje imey imitã opu'ã pyahúvape. Moõpa che la aimeakue. Heta ko imi chekuaáva oĩ, che kontémplo ko ikuaa voi ajépa umi imitãva treinta y tres áño atrás ombo'ehára. Moõpa che la aimeva'ekue. Moõpa la oiko va'ekue la ña Teófila Quiñónez, la karai Anuncio, ha moõpa la Luis Alfonso okakuaa ha ikai'a'y. Ha moõguipa ha'e la ou va'ekue ko Guario Industrial ko'ág̃ape aimehápe Aimeháme hína papoguĩ che ajuakue aje, ha entonces peteĩ mandu'ami al portal kuruguaty ajapose hína mbo'ehára. Ha entonces ka'arõ pytũ katu upe aja japóramo anga, ñambohasáta anga a través la 95.5. Tupã marangatu, ta penepytyvõ che irũnguéra ñañembo'epaitékena ojuehe ha Aníko mba'e vaiete ñandejopy ko mandi óra poe'ỹ, kóga ou ho'ysã ndokakuaáile ñande produksión, jajeruve ñande kreadórpe ha tosẽ porã ñande ko prodútomi ñamoĩ asirũngue ikatu hag̃uáicha jakaru oñondi'ekuéra, ani ofarta ñande pe pan de káda día. Espíritu sánto ha Señor Jesucristo, topyta penendive ha.